Mo deɛ monhwɛ adeɛ, monhwɛ o, mɛnyi w'ani, hwɛ no bɔkɔɔ. Sɛ wohu baabi a ɛnam no, aha yɛ bonkum, mepakyɛ wo, aha yɛ nifa mmom, ɛna aha yɛ bonkum. Nti mɛnyɛ w'adwene sɛ wobɛgya ahwɛ, wo deɛ hwɛ no dinn, mebɛkyerɛ mo adeɛ. Deɛ ɛdi kan, mema mo nyinaa akwaaba, na sɛdeɛ Ɔdomankoma kyɛɛ yadeɛ sɛ Abibiman na yɛatumi akyenkyem yɛn ho ayere yɛn ho ara na yɛasɛe dodoɔ no ara na kakraka nso yɛresɛe no no, wo deɛ hwɛ adeɛ. Ɛnnɛ merebɛma wo abakɔsɛm ketewaa bi ɛnnɔɔso, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboro w'ahoɔden so, ɛna ebi a nim na wonim. Enti wo deɛ, yɛ dinn, yɛ dinn na hwɛ adeɛ. Yɛ dinn. Ɔn sɛ meekɔ, meekɔ, meekɔ no, wohwɛ w'anim tenten so a, wobɛhu sɛ obi gyina hɔ. Ɛhɛn, obi gyina hɔ. Ɛmmisa sɛ obi gyina hɔ na ɛyɛɛ dɛn. Deɛ yɛɛyɛ deɛ, aa, Nyame no abɛkyerɛ. Kane tete no, wohwɛ ha a, baabi a meesiane yi a, Ɛyɛ abotan kakra. Ɛkyerɛ wo sɛ ɛyɛ nsuo mu. Na ɛyɛ nsuo bɛnya. Ɛno nti na mese yɛ dinn na hwɛ baabi a mede wo rekɔ. Afei woahu sɛ mewura awura mu kakra. Nti kɔ ara na merekɔ amena mu. Mensuro nti wo a worehwɛ so mensuro. Ah, biribiara nsi, biribiara nyɛ wo, biribiara nto wo. Ɛbɛyɛ w'anika sɛ wobɛhu adekorɔ a mɛyɛ. Na ɛyɛ fɛ nso kwa. Mm, nti wo deɛ yɛ dinn na hwɛ, na hwɛ merekɔ. Saa dua wei, mekae no paa. Saa dua wei a mohu yi, mekae no papapapapapapa. Nanso ebia nyɛ nnipa nyinaa na ɛbɛkae. Nanso me deɛ, mekae. Wo deɛ yɛ dinn na hwɛ. Ahaa, merekɔ. Woahu sɛ mekaa sɛ obi wɔ hɔ? Ɛhɛn, wɔsi nneɛma. Mhm. Me dɔfo, good morning. Mepa kyɛw, ɛte sɛn? Oh, okay, alright. Mepa kyɛw, aha a mede wo aba yi, woyɛ dɛn a wonhu da gye sɛ meka baabi korɔ de kyerɛ wo. Na monhwɛ ha dinn, baabi a mohu a afu no, monhwɛ ne dinn. Meba. Afei gyina wɔn ani dinn na hwɛ. Gyina wɔn ani dinn. Hwɛ no yie o. Woanhwɛ a wonte deɛ mereka no ase da. Hwɛ no yie paa. Hwɛ no yie. Ahaa. Afei hwɛ fam hɔ. Ɛdeɛn na wohu? Wonhu hwee. Wonhu hwee. Wɔn a wɔwɔ ani no ahu ade korɔ a meka. Hwɛ hɔ yie, ɛhee. Wote twaw no, woahu ade korɔ. Ahaa, nti hwɛ hɔ yie paa. Ɛhee, afei deɛ woahu. Woahu ade korɔ. Ɛhee, mm. Obiara wɔ deɛ ɔreyɛ, fine. Nkurɔfoɔ te nneɛma ase, me nso mete aseɛ. Nti wohwɛ fam hɔ pa ara, wohwɛ hɔ pa ara a, wobɛhu adeɛ bi. Wohwɛ hɔ pa ara a, wobɛhu adeɛ bi. Hwɛ fam hɔ, woahu deɛn? Kosua, fine. Ebi nso na ɛwɔ ha no. Hwɛ, hwɛ no yie pa ara, ɛdeɛ na ɛwɔ hɔ, nkosua. Ma obiara nka nkyerɛ me sɛ ɛyɛ abosomsɛm, wonte aseɛ, gyae. Ɛn, wonyɛ Kristoni nkyerɛ me. Afei, hwɛ adeɛ bi, deɛ na wohu. Afei, wohu nsuo, meboa. Sɛ wohu nsuo, okay. Mede wo aba me kurom. Bere biara meka me kurom asɛm. Ɛyɛ a munhu. Mepakyɛ sɛ ohun so. Ɔn sɛ ani ɛfɛ. Ani ɛfɛ. Mese meyɛ ɔfe ne abankwa nana anaa meboa. Asuo ɔfe ɔfe ɔfe ɔfe no. nie, ne ti nie, ɔfe no a moasɛe no no nie, ɔfe ani fɛ, ɔfe ani yɛ fɛ papapapa, woba me kurom a yɛnom. Na abakɔsɛm ketewa bi wɔ mu, aha a mohu me sɛ megyina yi, first no a na yɛyɛ sua no a, yɛdeɛ baa ha kakra, ɛwom sɛ yɛantena yɛn kurom bebree, na yɛba bɛboro Ɛnea woboro nsuo no ayɛ dɛ paa nti nka baabi a ma maba yi nhu me, mentumi mma mu saa. Na yɛnim sɛ sɛdeɛ abibifoɔ yɛayere yɛn ho sɛe ɔdomankoma akyɛdeɛ a ɔde kyɛɛ yɛn, nneɛma a Onyankopɔn de maa yɛn sɛ rivers and lakes no, yɛdeɛ yɛresɛe no no. Ɔfe ni. Abusua monhwɛ no yie paa. Wohwɛ a wonhu aseɛ, mɛboa. Hwɛ no yie, wobɛhu sɛ wonhu aseɛ. Mese aha first no yɛboro ɛna yɛgyae. Nti me, meyɛ ɔfe ba, meyɛ ɔfe nana, meyɛ ɔfe agyapadeɛ. Meka no a wonte aseɛ a wonte aseɛ. Mede wo bɛkɔ baabi a ɛtene no yie. Aha wohwɛ a wobɛhu sɛ ɛtene. Aha ɛne ɔfe ti. Ɔfe, ɔfe, ɔfe, ɔfe, ɔfe, ɔfe. Ne ti nie. River ɔfe. Ne ti nie. Na mobɛhu m'anim na makyerɛ mo nneɛma baako anaa mmienu bi. Aha fɛs no yɛ boro. Ɛneɛ wokae sɛ mede dua bi kyerɛ woɔ, dua no a mekaa sɛ saa dua wei mekae paa me saa de wokɔhwɛ dua no ɛhɛn dua no nie mekae paa no wodi mmirika firi soro ɔba bi a mede abotan no kyerɛ wo no ɛneɛ wobɔ wobɔ no wawurowuro na adam twɔn ɛno nkoa na ɛma yɛ ahoɔden ɛnɛ ɛmu afu ɛɛ nanso aha deɛ Yɛnhono no, yɛnsɛe no. Ani no da so yɛ fɛ a, wotumi sa bi na wonom. Na me ba, me ba, mɛsan akyerɛ mo adeɛ bi. Afei monni m'akyi. Mennyi mfiri ha, di m'akyi. Di m'akyi saa na yɛnkɔ. Di m'akyi, di m'akyi o. Sɛ wofiri so a, wonhu deɛ mɛyɛ no, wonte aseɛ. Nti wo deɛ di m'akyi, di m'akyi saa na yɛnkɔ. Di m'akyi, di m'akyi o, di m'akyi. Nti woahu sɛ aha no afu. Ɛhɛn, woyɛ din a wobɛte dede bi kakra, nti wo deɛ di m'akyi, yɛnkɔ. Wo deɛ se yɛkɔ, nti ɛno ara no di m'akyi, meda mo ase. Nti wodeɛ hwɛ, megu so ara, hwɛ, mepakyɛw mɛnyi w'ani o, bɔ mmɔden ara na hwɛ, mekyerɛ wo abɔdeɛ ne akyɛdeɛ a Nyankopɔn de kyɛɛ Bibiman, ne titiriw Ghanaman na Asanteman nso ka ho a, yɛn nyinaa yɛabɔ mu a yɛresɛe no. Mepakyɛw hwɛ no yie paa, hwɛ no yie, ɛhɛn, ɛɛ mɛn, mɛnyi mfiri hɔ, mesrɛ wo, hwɛ so, Nɛ hwɛ amm. Ki. Mepakyɛw sɛ mese hwɛ oh hwɛ Wan bɛ baabi a sesie a maduro huh Nature is very beautiful Afei mesa kae mu biribi Edua wei Mekae dua wei so paa Mekae no paa Hwɛ baako no Ɛwa paa yie Okay Obi bɛka sɛ ah Akwa yi Alright mm okay yɛkɔ eh, momfa nkyɛ me aha yɛ bushi kakra nanso yɛ revisite yɛ adventure kakra na yɛahwɛ mhm mepakyɛw hwɛ dronwa hɔ paa wobɛhu adeɛ bi Ɛhɛn, obi bɛka sɛ wahu tank. Yoo, sɛ ɛyɛ tank a, yɛate, na yɛnhwɛ deɛ yɛrebɛyɛ. Mepa kyɛw, gyina w'ani yie na hwɛ me. Worehwɛ? Worehwɛ? Worehwɛ? Sɛ worehwɛ? Okay. Worehwɛ deɛ a, nhwɛ tank no bio. Afei mɛnhwɛ tank no bio, na mmom hwɛ fam. Fam hɔ wohu deɛ? Hee, woanhwɛ ni anhu ade koro yie. Nhu deɛ nsuo. Okay. Deɛ nti a mekaa sɛ aha mekae paa no, saa nsuo wei so yɛfrɛ no poko poko. Poko poko. Ɛyɛ clean koraa sene paebɔn water. Obiara nnye me ntom. Bahwɛ ha, hwɛ do ho a hɔ, hwɛ, hwɛ, Wo deɛ gyina w'ani paa na hwɛ, wobɛhu. Ɛyɛ nsuo a yɛn nananom nom no firi tete maa yɛn nso yɛbɛtoaa so. Afei deɛ mede wo aba mu paa. Nsuo no, ɛnie. Sɛ wo sɛ meboa a, hwɛ. So ahu nsuo no? Ɛnie. Mepakyɛw. Ɛhɛn, hwɛ no yie. Hwɛ nsuo no yie paa, hwɛ me nsa. Mepa kyɛw so wahu? Nsuo no ni. Mepa kyɛw, ɛyɛ nsuo a ɛnom yɛ yie, nti menom bi. Back to my root, mhmm, manom bi. Mepa kyɛw, nsuo wei nso yɛ pokopoko, na ɛyɛ clean paa, ɛna ɛtene ba no.

Mɛka ho asɛm bebree akyerɛ mo, deɛ nti a meyɛ saa video wei. Nyame akyɛ yadeɛ nanso yɛsɛɛ no. Pakyɛ so ahu nsuo ani? Poko poko. Pakyɛ so ahu ani? hey! I'm so proud of my town. Pakyɛ so ahu nsuo no ani? Wohu aseɛ kama ɔhu? Ok China foɔ dare not to come here they dare not eh, ɔmo ɔmo ɔmo ntumi ma ha koraa ɛhɛn ɛna eh, saa eh, mines foɔ ne n'ade adeɛ no they dare not wobɛda aba ha you dare not wontumi ma ha ɛsiane sɛ aha ka wobɛhu deɛ wompɛ hmm. patwɛ sɛ mahu nsuo no nsuo no ara na meda so ɛde kyerɛ mu no sɛ mahu nsuo no Sɛ moahu nsuo no? Ok, ɛyɛ kama paa. Wo deɛ yɛ din na tie wobɔ nsɛ nsuo no woro so kakrakra hwɛhwɛhwɛhwɛhwɛ hmm hmm tie sound na ɛwɔ akyire no hmm nti asuo pokopoko onie ɔtene kɔbɔ asuo ɔfen mu nti ɔno nso ma ɔfen ahoɔden no bi ɔne ɔfen ɛɛ ɛtwe nkonnua korɔ. Ɛno nti, sɛ wohu pokopoko a, woahu ɔfe. Wohu ɔfe a, woahu pokopoko. N'ani yɛ fɛ yie nti ɔn sɛ wohu aseɛ. Ahaa, wei deɛ ɛnyɛ ntoro nti na ɛwɔ mu ara na mapagya na mede afa deɛ awura no wɔ kakraa na mede akɔ akyire na maka kyerɛ sɛ gyina w'ani na hwɛ paa baabi a ne su tene firi ba. Enti muhu River of Fen ne n'asefoɔ ne hwan hwan no ɛso, nsuo no so. Emu na yɛnteeɛ, anaasɛ aha no yɛ ɛɛ awura mu nti ɛɛ yɛnsɛɛ no. Hmm, ɛni. Nti o- obi bɛka sɛ sɛ sɛ baako nso firi ha ba mu a, ɛyɛ no ara, ɛfa ha na afa ha. Ɛdivɛte, ɛma two diversion na ɛkɔ no. Nti wo deɛ gyina w'ani dinn na hwɛ. Wahu? Wahu sɛdeɛ ɛsi yɛ fɛ? Wahu sɛ ne nsuo no si ɛfɛ? Wahu sɛ ne nsuo no si ɛfɛ? Nsuo wei, biribiara na mo ani a nhu, nti na mobɔɔ bi nomyɛ no. Afei, yɛnkɔ, yɛrekɔ, hmm, mɛnyi mfiri ha, eh, hwɛ so ara na yɛnkɔ, ok, yɛnkɔ. Wahu. Yɛrekɔ. Ma yɛnkɔ o. Mekyerɛ wo adeɛ wɔ ha. Um, kane tete no, na yɛfrɛ baabi ahu yi nyinaa eh, obi adɔ afuo wɔ ha. Nanso woforo kɔ ɛsoro hɔ a, yɛfrɛ hɔ forest mu. Na sɛ tik nnua yi, wɔn sɛ ebi si hɔ. Ɛhɛn, ebi wɔ wɔ hɔ. Na ne nyinaa wɔ ha saa. Ti nea ɔnam mu sɛ ɛsi tik mu. Ɛneɛ ɛno no no nti sɛ moahu yɛkɔ o yɛkɔ yɛnhwɛ nature ɛnɛ mekyerɛ mu nature nti afei yɛnkɔ woti dede bi rrrr na kyɛ sɛ mekɔ kɛseɛ mu no no hmm nti wodeɛ yɛnkɔ yɛnkɔ yɛkɔ o yɛkɔ yɛkɔ yɛkɔ yɛkɔ ɔn sɛ obi gyina mu. Hmm, nti wo deɛ yɛrekɔ, yɛrekɔ. Afei wobɛhu na me nso megyina hɔ bi. Ɛhɛn, yɛrekɔ o. Na hwɛ, afei hwɛ tik no mu. Ɛhɛn, tu w'ani a, hu sɛ kwaeɛ. Ɛhɛn, ɛɛ, ne nnua. Bɔɔdeɛ nso fra, ɛyɛ deɛ a yɛbɛdidi. Afei sɛ moahu. Ok, yɛnkɔ. Se yɛrekɔ. Yɛnkɔ na mema mo akwaaba yie paa. Dede no, tie ne din. Tie dede ne din. Afei hwɛ. Hmm, yere ho. So ate dede no. Aha, wo deɛ hwɛ. Ɔnsɛ ohun nsuo n'ase kama kama kama kama. Hmm, aha, yɛbɛka saa ahorow yɛ so. Ɛda mu a, wo deɛ hwɛ, hwɛ, hwɛ, hwɛ ne din, hwɛ ne din. Ɔn baabi a ɛkɔ, ɔn ne tenten. Ɔfen no no, ɔfen no no, ɔn w'ani fɛ, ɔn wɔ fie ni. Ɛbɔ mmɔden wɔ ha, ɛkɔduru anom asɛe no. Ɔn wɔ fie ni, mɛmo mo ahu. Megyina mu, nti mobɛhu deɛ ɛbɛsie. Deɛ medane m'ani aba. Okay. A, ɛrefɛ kwa. Ɛrefɛ kwa. Hmm. Smohu. Okay. Ase dii. Wobɛhu me nan ase. Wodɛ hwɛ. Wahu. Wohu me nan. Afei, me sunsum a ɛda mu nso, wohu. Nti wode hwɛ ne dii. Moahu? Mhmm. Asuo ɔfe no no, sɛ wohu. Okay. Abusuafoɔ, mede mo aba Asante Mampong, kuro a yɛfrɛ no sɛ Mpene mu. Nsuo a megyina mu yi a wohu no fɛfɛɛfɛ yi, ɛyɛ ɔfe. Ɔfe abena no no, aha na ne ti fire. Na ɔfe yɛ nsu a ɛyɛ fɛ yie. Hwɛ, ɔfe yɛ nsu a sɛ nananom, wei menka mma politician, nananom te wɔn ani na wɔahwɛ ɔfe nsuo a, ɛyɛ nsuo a wotumi nom. Ɛyɛ nsuo a wotumi nom. Ɛyɛ nsuo kamakamakama. Na adeɛ baako ne sɛ, mpanimfoɔ ahwɛ ama ɛmu no afu Sɛnea midi kan de mo kɔɔ hɔ no nti, aka ketewa bi saa, nanso wei na ɛtene ba a mpanimfoɔ asɛe no no, a wɔato mu galaa sɛ wɔ fi nsuo, aha deɛ wɔn sɛ na ɛsi teɛ, ɛkyerɛ wo sɛ ɔfi nsuo yɛ kama. Mepa kyɛw bra, sɛ wohwɛ baabi a midi kan de mo baeɛ a, aha, ɛworo so. Kane tete no, yɛn yɛn sua koraa na wosuro sɛ aha wobɛfa ha. Esiane sɛ wudi agorɔ a w'adwene ne sɛ de wo bɛkɔ ha, de wo bɛkɔ. Nanso Fris a ɛwoo me a m'ani firi adie, menhuu sɛ ɔfe afa wo bi da. Menhuu bi da. Ɛkyerɛ sɛ ɔfe ɛnyɛ nsubɔne, ɛyɛ asubatan. Medi kan de mo kɔɔ Pokopoko mu, ɛmaa mo kɔhwɛɛ sɛdeɛ nsuo no si teɛ. Ɔfe no a ɔfe ɔfe river ɔfe river ɔfe no, ɛnie. Enti sɛ wohwɛ baabi a megyina yi a, aha na ɛfa kɔ. Dunkwa wɔ fi nohoaa hɔ a mpanimfoɔ asɛe no, ɔfi river no a ayɛ pɔtɔpɔtɔ sene atɛkyɛ no, ɛnie. Enti ɛyɛ adeɛ a ɛfɛ, na meka mpanimfoɔ asɛm bi, yɛse deɛ ɔdi n'agyanom amanfo ni no, ɔgya wɔ n'agyapadeɛ. Ɛtɔ berɛ bi wɔ hɔ a, nananom a yɛbɛto wɔn ne mpanimfoɔ a yɛbɛto wɔn no, Wɔnyɛ adeɛ a ɛboa ɔman no ne kuro no. Seesei a mekoto afe no mu megyina mu bi. Wei ne agyapadeɛ a Ɔdomankoma de gyaa yɛn. Kuro a asuo nna mu no, kuro no nnue. Me me kuro ɛyɛ Asante Mampɔn mpenem no. Nsuo atwa kuro no ho ahyia. Ɔfe nie mede mo akɔ pokopoko. Yɛwɔ Antwi ne Ansoa, yɛwɔ Yidae, yɛwɔ Apasia, yɛwɔ ɛɛ Subiri, bebree. Ɛdeɛn na ɛbaeɛ a ɛnnɛ wɔfe? Wohwɛ mu a wonhu hwee nso wɔfe yɛ da hɔ yi, mehu m'anim wom. Wo nso a wohwɛ me bɛdi adanseɛ sɛ ɔfe, ɛyɛ nsuo a ɛyɛ fɛ, ɛyɛ nsu papa. Ɛyɛ nsubaatan. Ɛyɛ nsu a ɛgye ahɔhoɔ. Yɛkeka funu yɛkeka ma adampan. Mpanimfoɔ se sɛ ɔde hye anko a, akoa dwane. Me kurom mprem mpanimfoɔ, mampɔn mpanimfoɔ, ahemfo, emu amanyɔfoɔ, ɛdeɛn na mode yɛ ɔfe na nkurɔfoɔ akuru kra bɛhwɛ? Esiane sɛ sɛ wɔfe ne deɛ a ɛneɛ na Ghana yɛn anim agu ase. Ghana yɛn anim agu ase. Sɛ wohwɛ ɔfe a nka ɛfɛ wei. Nanso hwɛ deɛ yɛayɛ no. Wobɛduru baabi ne ahono no. Wei ara na ɛbɔ o na ɛduru hɔ a wɔahono no no. Ɔfe abena e, sɛsi a manhome no so. Yɛ duru na ɛto aniberɛ. Mpanimfoɔ mommra mmɛte nsuo nom. Mommra na mommɛte nsuo nom. Na ɔfe ɛnweeɛ. Ɔfe ɔntuuiɛ. Ɔfe te ase. Ɔda so yɛ ɔbaatan. Ɛnti sɛ mohu me ha nnɛ a, mehyɛ da mpɛ sɛ mo feeli nature. Sɛ wohwɛ ha a, aha na ɛkɔ no. Afei ne ti no nie. Aha. Mekɔ nyinaa na mekɔ bunu mu. Wɔn baabi a nsuo no deda me. Yɛ sɛ mekɔ a na metɔ ayi. Hee, wokɔ a, wobɛkɔ. Ɔhu. Wɔn baabi a sɛsi yɛ nsuo no aduru. Mekɔ bie mu a, ɛbɛfa me nipa no. Nso yɛgyae ama ne ɛsɛe. Oekɔtɔ obroni bi kuro mu a, nka ebetua sika akɔ akɔhwɛ. Ɛda Abibiman mu ne Asanteman mu deɛ, yɛmfa nyɛ hwee. Ɛne ɛde ama ɔfe asɛe. Hwɛ ani. Hwɛ ɔfe ani. Ɛnyɛ nsuo wei nko ara ne nsuo ɛwɔ ha. Mɛkyerɛ mo nsu foforɔ. Mese, deɛ ɔdi n'agyanom amanfoɔ ni no, Ogya n'agyapadeɛ. Na nananom mo a na mote nkonnwa soɔ, deɛ monim ara ne manso. Manso a ɛho nhia. Manso a nteaseɛ nnim. Manso a ɛmfa mpuntuo mma. Manso a ɛtete nnipa ntam. Manso a ɛnni ti na ɛnya to. Wei na nananom gyigyaa mo. Mabisa asɛm wei na mese bisa bio. Enti nananom a motete nkonnwa soɔ yi, Morebewu akɔ ama nananom abehyia mo kwan, na wɔabisa mo sɛ, Akyire de sɛn? Moaka sɛ, Yɛdeɛ, yɛasɛe no o! Yɛdeɛ, yɛasɛe no! Mobewu akɔ ama nananom abehyia mo kwan abisa mo sɛ, Oo, na mo ba no akyire te sɛn? Ɔfe abena sɛn na ɛkorɔ? Pokopoko, idae, antiri ne ansoa, apaa sua, ne ayi, ɛɛ, subirenom ne ade ne adigyaa mo no? Ɛte sɛn? Ɛhɔ na mobɛgye amanneɛ a mobɛbɔ. Wɔn sɛ mogu mo ho anim ase. Wei ne yɛ deɛ. Moto kasem se this is our root. Aha ne yɛ deɛ. Yɛn nsuo ne fɛ. Ɛdeɛn na ɛsi ho kwan sɛ mpaninfoɔ mobɛka abom na moate wɔ fim? Mpanimfoɔ, mowɔ asɛm bɔ ne pɔ. Seesei na mo nananananom, wɔn a wɔde wɔn mogya ko gyee ɔman yi yɛeɛ a, anka ɛnnie. Mo deɛ sika, deɛ mo wie wuo, mo nnwene ɔman no ho. Yɛyi wo sɛ panin a, yɛyi wo sɛ bɛsom. Ɛnyɛ wo manfoɔ na ɛsom woɔ. Ɛnɛ deɛ nananom yɛ na yɛsom mo oo. Fidie na ɛsi kwan sɛ mobɛte ɔfe yi. Mo a moasɛe ɔfe so wɔ atifi do no, mebɔ mo kɔkɔ, your days are numbered. Mobɛka sɛ meboa. Seesei a nea nkurɔfoɔ reyɛ kyerɛ ɔfe no, ne nana abɛkasa. Na ɛfiri nnɛ de rekorɔ no, mobɛte nneɛma ase. Mpanimfoɔ, momma mo hwenem no so, ɛnyɛ sei na nananom gyigyaa mo. Sɛ obiara nya nsu a, na ɛnyɛ kunani. Sɛbe mo na yɛ mo dea. Deɛ ɔde n'adeɛ no, ɔna ɛhunu so bɛ. Ɛno nti na yɛse deɛ ɔde n'adeɛ di bonkum na ɛdeɛ. Sɛbe, sɛbe, sɛbe mprɛ aduasa. Mobɛtow wei no, anku mo. Enti monyɛ no yie na nkyirimma nso mmɛto. Sɛ wotie dede a ɛwɔ akyiri a, ɛyɛ dɛ koraa na ɛfɛ kwa. Dededede wɔfee no no, aha na mede mo bɛsi. Mewɔ nsɛm pii, nanso mempɛ kasatwitwie, anoɔyɛ a adapaa ne atɛmdidie. Enti mɛsrɛ nananom Etu yiribiyiribi na woante a, ebetu yerabayeraba. Na deɛ moreyɛ no, ɛnyɛ ɛno ne mpuntuo. Monte wɔ fie yi, na nkurɔfoɔ nkurukura mmɛhwɛ. Na anka moayɛ ha kamakama, na moayɛ no tourist attraction, sɛ nsrahwɛbea. Obiara mmɛhwɛ wɔ fie ti o, wɔ fie ti, wɔ fie ti, sɛdeɛ ɛteɛ wɔ fie ti a, anka ɛkyɛn mo. Yɛde mo bɛsi ha. Ɔfe Abena, yɛda wo ase sɛ wohu yɛn anim ase na woda so yɛ korɔgyen sɛnea woteɛ firi yɛn mpo yɛn nkwadaa berɛ mu. Firi tete nteredee nananom tete na w'anim teɛ. Meba na menim sɛ wobɛmuna. So mebaeɛ w'anim te kama korɔgyen. Deɛ woteɛ na woteɛ. Nananom, moyɛ ne yie a, yɛn anom ɛyɛ yie o. Tumi enye ne yie. Yɛ di yɛ ni. Yɛ da mo ase.